Anya Tony Walter oneno me wan lwod television atye kombedi Global Friendship ma tye i Kanyagoga i Gulu City. Jo ma i kilogi mapol ma tye kany gin oa ki i kabedo mapat pat i Acholi. Project Manager me gwed ji tye kombedi kacel kweda, amito acwalwu bote wek en owac kore ki kore. Gin ango ma omiyo kilwongo iye lwaki dano mapol kany? An nya kilwongo ni Nyeko Lucy, atiyo kacel ki opic pa Gwedgi, atye project officer pa Seed Fund. Gure ma tyen wagure ni obedo gure ma okelo dano pyerabic i namba. Dano eni watye ki ludonge, watye ki jo mua ki i ker kalkwaro. Watye ki farmers groups mapadi padi, watye ki BSLA women groups ma gwecci tye ka tic kwedgi kacel kun watiyo i yo me neno ni wadwoko kwai cam ma yam macon cam me tekwaro pa Acholi ni wadwoko cen. I kagurewa ma tin wabino iye ni, Wakwanyo representatives mua ki i Gulu, Kitgum, Lamwo, Agago, Omoro, Nwoya, Amuru, Kitgum, Lamwo, districts aboro me Acholi ni weng ma kun wakelogi kacel ma ngat acel acel woto ki cam me tekwaro ki type ma padi padi ma nongo gin gitye kwede pien kagure eni ma wagure tye ni watye ka lwongone ni mapping exercise. Exercise, Mapping Exercise me mapping kwayi kodi acholi ma yam macame pien cawa mukene kwayi kodi ma tye tung kit gum kuja ni peke side ma tye tung ka eni nyo weko wa kelo dog jo nyo weng kacel me neno ni wa neno kit kwayi kodi mene ki mene ki mene ma lube ki kwayi cam acholi ma yam macame wek wa cok dogi wa kelo weng kacel pien project eni neno ne tye ni myero ki dwoko cen kit kwayi cam pa choli ma yam macon. Wan watye ka neno ni ka ce kot bipoto, wabimedde anyim ki nyano odok kodi eni, pien dong kita watye ka tic ki VSLA Group dok i project eni tye ka tic i yo nyama ki koro. Ma i yo nyama ki koro watye ki seed bank ma watye ka lwongone ni seed bank ka ma watye ka gwoko Gwayi kodi, cam acoli ma yam macon iye, ki dong tin gure ma wagure ni okelo kodi ma dong obed wape kede i cit bank kuca ma nyuto dong wabiwilo kodi eno ni obed watero i cit bank wek kicito inya kodi eni ka kinyayo i cit bank wa ni wan pwod watye ka mino kodi i lon ma kilwongo ni londing kodi, kodi ni ka in igamo kikopo acel icito ipito ka ocek idwoko kikopo adek en aye kit yo ma watye ka temo ngo

Kaleb-bi pe balle kit me camone, romo regone mayom ka ipiyo nyuka, iketo gwa, gwa eno-ni in ikwanyo poko eno-nio, ka ibolo i tii, ka inyobo, kadi iliyo iye, ci dong in imato nyukane. Malia ma pe owaco cam pa Cudi ber mada. Pien i kare mo lamunu mo obino, ci onongo dano weng gitye ma komgi yot adada, ma pe tye kit peko me two mo. Lamunu man obino kany, obino owaco ni, An peya anongo kaka mo ma tye ki lonyo me yot kom, calo kaka ma kilwongogi ni lwo acoli. Cam acoli onongo weng tye ki, ka in icamo kwon kal. Dek ngo ma ikelo boo iye? Icamo cam ma nene atittiwu nio ni weng imato pii i wiye. Cak ma myero wan wumat iye ada ni wun weng wuwiny ene cal dyang bene pe megwa. Pe megwa. Meno ducu two keken. Ka ma an atye iye i wi lobo-ni weng, pe ki i wecciwu, ento ki wecci ni, ka imito cak ma myero myero, mat cak ngo? Cak dyel. Wadongo wunu i camo wan acodi. Mat akwan, atingo mat akwan atero i New York, luwota weng ringo bino i ganga. Pingo? Pien. Ka in imato pig ma lakwang keken kong lwoko iyio. Dano weng waco, ah, kit gin obedi ni eno pe dongo kunu. Itwero pito ne dongo inge oti. Ci ka winter bino goyo ko ni tap, i dwe me adek i nyo angwen dok cako bino. Walwongo ni periannual. Pe wan lwor television. Tony Walter onena